Үтүөкэн майгылаах, үтүөрүөҥ диэн тыллаах, үүт маҥан халааттаах, үчүгэй ыралаах, оо быраас барахсан укуоллуура минньигэһин диэн Васильев тылларыгар Мария Константинова мелодиятыгар оо быраас барахсан ырыаны оччотооҕу оҕо да улахан да киһи уостан түһэрбэккэ ыллыыллара Бу ырыа биһиги нэһилиэкпитигэр олорон үлэлээн ааспыт үрүҥ халааттаах аанньалбыт Анастасия Никифоровна Нилуноваҕа анаммыт курдук. Анастасия Никифоровна Нилунова диэн кимий? Аныгы сүүрбэ биирис үйэ ыччаттара кини туһунан туох өйдөбүллээхтэрин ыйыталастыбыт. Анастасия Никифоровна Нилунова диэн кимий? Биһиги кыраанахпыт балыһата Ансень Кифровна аатын сүгэр уонна кини ууллаҕына өр сылларга бэриниилээхтик үлэлээбит киһинэн аатырар уонна мин билэрбинэн кини мин ырыаҕа үөрэппит учууталым ийэтэ буолар. Анастасия Никифоровна Нелунова диэн кими? Анастасия Никифоровна диэн биһиги Кытаанах нэһилиэгин биир баар суох балыыһатын кини аатынан сүгэн турар уонна мин билэрбинэн мин убаастыыр таптыыр учууталым ырыаҕа уһуйбут учууталым Николаевна Попова күн сирин көтөрдүү Ыччат оҕолорбут эппиттэрин курдук, биһиги участковай балыһабыт ССРС норуобуйатын харыстабылын туйгуна Анастасия Никифоровна Нелунова аатын сүгэр. Тоҕо кини аатын балыһабытыгар иҥэрбиттэрэй? Бу туһунан кэпсиир өр сылларга нэһилиэкпитигэр олохтоох дьаһалта баһылыгынан үлэлээбит муниципальнай сулууспа туйгуна, Российскай Федерация үөрэҕириитин Саха Республикатын спортка уонна физическэй культураҕа туйгуннара Иван Петрович Игнатьев. Тэнте тоғыз сүүс биен асыллааққа музыста хүйбалта күнүгэр Отчолорго миндьоном таба баалыга суон сүйөкөр олорон Саргылаах уоһунан кэлэҥкэй аҕаланнар миигин төрөппүттэр оччолорго Анастасия Никифоровнаҕа кини аллаҕас илиитигэр түһэн мин күн сирин көрбүппүн оттон биһи көлүөнэ оччотооҕу оҕолор бары да кэриэтэ Анастасия Никифоровнаҕа төрөөбүппүт кыра айдан оттон Балыаҕа сытан элбэхтэ сытар этибит. Ол сытан Константиники Пиревинэ кини элбээх умнаҕас, да үчүгэй майгылаах бырааһын өйдүүбүн. Наһаа үчүгэй маҥа халааттаах бэргэһэлээх. Онно окко тоҕондоҕуна үчүгэй баатык көрөн-истэн, бүөбэйдээн эмтиирин өйдүүбүн. Кэлин улаатан баран, үлэһит буолан, Бары «Раз, хайысхаҕа үлэһит буолан, кэлин дьаһалтаҕа үлэлиһиидэммин, ускуот мунньаҕына сүбэлэһэн, бу балыыһабыт наһаа кэтитэ диэн, саҥа балыыһата тутуоххайын диэн сүбэлэстибит. Уонна икки тыһыынча икки сыллаахха күһүн маннай акылаатын маһын субуотунунан кэрдэн, онтон саас акылаат түһэрэн, Кэтэниттэ үс сыллаах үлэни саҕалаан үлэлээбиппит. Үлэлии сылдьан бэрэгээдэни кытта сөбүлэһэр этибит. Бу балыһа ким эрэ аатын сүгүөхтээх диэн уонна Анастасия Никифоровна аатын биэриэххэ наада диэн кындьаҕастар, бэтэрээннэр этиилэрин ылынаммыт. Маннык толкуй да киирбиппит. Күһүн балыһабытын икки тыһыынча үс сыллаахха үлэҕэ киллэрэн бараммыт, Кини аатын биэрэн, үөрэн-көтөн алааһын тэрийбиппит. Анастасия Киприевна оҕолоро, дьиэттэрэ биһи нэһилиэктэн харыс тайа халбарыйбакка, нэһилиэкпит туһугар үлэлиилэр, хамсыыллар. Кристина Николаевна, Софья Николаевна солбуллубат сыана бэтэрээннэрэ, эдэр ыччаты Ол курдук, үчүгэйгэ сирдиир эмиэ баар суоҕа дьоммут буолаллар. Николай Николаевич төһө да куоракка олордор, нэһилиэгин туһугар куруук кыһаллар. Араас үтүө хамсааһын буоллаҕына, кыаҕа баарынан көмөлөөн кэллэ. Онон биһиги барыбыт ийэбит кэриэтэ киһибит Анастасия Никифоровна бу сүүс сааһын туолбутунан Кини аата биһи нэһилиэккэ хаһан да сотуллубат гына үйэлэр тухары тиийдэ диэн, онон биһи бары кининэн киэн туттабыт Анастасия Никифоровна бэйэтэ суруйан хааларбыт автобиографиятыттан көрдөххө, кини тыһыынча тоҕус сүүс уон тоҕус сыллаахха сэтинньи икки күнүгэр Тааттар ойуунугар Уолба нэһилиэгэр Дьадаҥы бааһынай кэргэнигэр төрөөбүт. Төрөппүттэрэ нэһилиэктэригэр колхоз тэриллэрин кытта трудовой диэн кыра колхозка киирбиттэр. Биэс бииргэ төрөөбүттэриттэн икки уол кыраларыгар өлбүттэр. Биир быраата тыһыынча тоҕус сүүс түөрт үс сыллаахха аҕа дойду сэриитигэр баран өлөн, онно ханна көмүллүбүтэ биллибэт. Эмиэ бу сыл аҕата Никифор Гаврильевич ыалдьан өлбүт. Ийэтэ Христина Ивановна өр дьылларга правление чилиэнинэн сүөһү ферматын биригэдьииринэн, бостуобунан, доярканан үлэлээбитэ. Анастасия Никифоровна Уолба сэттэ кылаастаах оскуолатыгар иккис кылааска үөрэнэ сылдьан пионерга киирбит. Оччолорго кинилэр пионерскай этэрээттэрэ Надежда Константиновна Крупскаяны кытта суруйсар эбит. Оскуолатын тыһыынча тоҕус сүүс отут сэттэ сыллаахха бүтэрэн, тыһыынча тоҕус сүүс отут аҕыс отут тоҕус сылларга Дьокуускайдааҕы фельдшерскай-акушерскай оскуолатын бэлэмнэнии уонна бастакы курсун бүтэрбит. Тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон сыллаахха усулуобуйа суох буолан, өрөөн улахан дьон оскуолаларыгар ликбиэскэ учууталлаабыт. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон биир сыллаахтан үөрэҕин салҕаан иккис курска киирэр. Сэрии буолбутун кэннэ стипендиятын быһаннар, донордаан уонна оскуолатыгар рассыльнайдаан, ол аата почтальон кэриэтэ үлэлээн харчылаһан үөрэммит. Онтон сэрии кэмэ буолан, досрочно экзамен тутан үөрэхтэрин бүтэртэрбиттэр. Анастасия Никифоровна үөрэҕин бүтэрэн Чурапчы оройуонугар ананар. Чурапчы райздрава кытаанахха медпууҥҥа акушерканан аныыр. Бу сыл кини комсомол кэккэтигэр киирэр. Онон кытаанахха тыһыынча тоҕус сүүс түөрт уон икки сылтан кулун тутар саҥатыттан үлэлиибин диэн автобиографиятыгар суруйбут Анастасия Никифоровна. Кинини кытта Кытаанахтааҕы участковай балыыһаҕа араас кэмнэргэ бииргэ үлэлээбит биир идэлээхтэрин ахтыыларын истиэҕиҥ. Александра Александровна Ермолаева Саха Республикатын доруобуйатын харыстабылын туйгуна «За развитие офтальмологии республики Саха Якутия» бэлиэ хаһаайына Чурапчы улууһун доруобуйатын харыстабылын үтүөлээх үлэһитэ, ветерана, офтальмолог, врач Анацияа Никифоровнаны мин тыһыынча тоҕус сүүс алта уонунча сыллаахтан ыла билэбин. Медучилищены кулун тутар ыйга бүтэрэн бараммын апрельга кытаанахха анатан акушерканан кэлбитим. Онно киирбиппэр Анастия Никифоровна приемнуур хоһуор олорор этэ ыйыталаһан кимин билэр ыаллаахпынныы ыалаһыахпынныы ыйытан баран мин кими да билбэппин диэбитим мин чөчө биһэҕэ олор мин чуо кыыстаахпын диир уоллаахпын диэбитэ ону мин үөрүүнүктэ билэһин мин Онтон дьиэтэ таарбыта инниитэ харыссина эмээхпин баар этэ уонна икки кыыс оскуола оҕолоро баар этилэр уонна буола баар этэ. Никифоровна үрдээх, ийэлии айаҕа сыһыаннаах, киһиэхэ ыһыаҕын-халтаҕын иһирэйгэ ырытар уонна Сотору-сотору хаан биир мин туох да уоппута суох тугу эрэ кыраны да үчүгэй оҕордохпуна хайхаан өрө көтөҕөн адьахай үчүгэйдик сыһыаннаһан олох инньэлии сыһыаннаһан көрсүбүтэ баччааҥҥы дракурусина үрдүһүн утуйуттан уоппускалан аҕалара лаҕарга сельсовет председателинанан Дьаа ыйыгар онно көспүттэрэ онно уол барыанна миигин уопсай дьиэҕэ кэпсэтэн уопсай дьиэҕэ олохтоон баран барбытым мин ханьыһа хаалбытым кини мин олохпор уонна эмиэ улахан суолталаах Коля биһиэхэ доҕордоһон эрдэхпитинэ бу Коля үчүгэй оҕо диэн мэктиэлээн биһи ыал буоларбытыгар олук биэрбит киһи эмиэ кини Никииппэрэбинэ аатын бу учаской балыһа салгыыр онно кини наһачы үлэһиттэрдээх этэ Тамара Ионовна, Мария Ивановна, Ирина Васильевна уонна Анна Ивановна сиэстэрэлэр уонна үлэһиттэр эмиэ наһаа үчүгэйдик олох үчүгэй баайдык үлэлээннэр дьон ытыктабын ылбыттара билин дааны ол курдук үлэлээтинэр диэн алгыһы хаалабын уонна Никифоровин оҕолоругар кыргыттарыгар мин кыргыттарым мин Балыстарым курдук саныыбын, киллэри барыларын алгыыбын, дьоллоох, доруобай уонна үтүө дьон буоллунар киллэр сиэттэрэ кыргыт Египетовна наһаа чуйдук ыллыыр этэ, ону батаннар бу кыргыттар бары ырыаһыттар, уола Коля Мааматтыын утумнаан медик буолан төһөлөөх киһиэхэ үчүгэй оҥорбут ууну онон Никифоровна ытыктаныан ытыктанар дьоллоох киһи Григорий Степанович Потапов Российскай Федерация уонна Саха Республикатын доруобуйаларын харыстабылын туйгуннара Россия бочуоттаах донора Чурапчы улууһун доруобуйатын харыстабылын ветерана, үлэ ветерана элбэх мероприятиелары видеоҕа устан балыыһа музейыгар туттаран үйэтиппит рентгенолог врач мен анастасия никифоровнаны олох кыра дэхбитин өйдүү булаады арааһа миин кири да тиктэрептээ булая ди деревина мик кэлине дьонун барытын бабушкалаах болуохтаах Уонна мин алта уон сыллааҕы ахсыһы бүтэриэхпэр диэри куруук көрөр этим кини оскуоланан инэн дэриэбинэ иһэр ыытылла бары арааһата чэдэгидэр үлэлэри сиринэн ыытар этэ ол-бу бириискэлэри илиистик трахома түбүркүлэ сытары улахан хампаанньа курдук үлэлэр буолаллар этэ оччолорго

Кини оннугурун булларар хайаан сибэлээн-амалаан бэйэтэ була дьиэтэ балыһа тыаллары олох ийэнэн тиннэри-биннэри кини сибэтин аматын ылбыт киһи элбэх үлэһит элбэх буолуохтаах. Мин бэйэм буллаҕына кэнники үлэһит буолан баран Кораттан бассейна санэпистанцияттан һэттэн алта сыллаах күһүн

Син ол-бу кыра оһоллор иһин эҕэрдэ буолар этилэр даҕаны, аһы улахан туохтан буолбатаҕа диэҕэ ол сэттэ сыллааҕа арай ол уон икки киһилээх кэмниэ айылыга айдаана биһирдибитинэн ааспыта Онно уопуппуруобал ытаайын чэ алта киһини бирииҥҥэ көмүгэ бара сылдьыбыта уосанан ыарахан сайын ааспыта Никифоровна арааһа онтон да оҕустардаабыла ол сайын уһуннук ээ-һуо хатан баран тыына быстыбыта Онтон чэ уонна бэйэтэ сүрдээх судургу майгылаах этэ. Онон-манан килбэт арсылаат элбэх тыла-өһө суох оннук киһитэ биэс оҕолоох бары билигин үлэһиттэр буоллаҕа. Кэргэнэ буоллаҕына эмиэ бэйэтин кыанар улахан күүстээх-уохтаах советскай партийнай үлэһит диэтэ. Аны бэйэтэ толботон төрүттээх. Аны быраата Нелуна Баня диэн эмэ кэлэн киниэхэ олорон үөрэнэ сылдьыбыта. Кристина диэн ийэлээх этэ. Ол эмээхсин кырдьаҕас маайын олохсор иннир этэ. Онтон сүгэн аҕалар иннир этэ.

Анастасия Никифоровна үлэлиир сылларыгар биһиги нэһилиэкпитигэр, оройуоммутугар эрэ буолбакка, бүтүн Советскай Союзка күн бүгүнүгэр диэри таайыллыбатах таабырыннаах көмньө сайылык түбэлтэтин туһунан оччолорго Кытаанах нэһилиэгин Сэбиэтин председателинэн үлэлээбит советскай партийнай үлэ ветерана, педагогическай үлэ ветерана, Чурапчы улууһун уонна Хайахсыт Кытаанах нэһилиэктэрин бочуоттаах олохтооҕо Матрена Семеновна Леонтьева ахтыытын истиэҕиҥ Анастасия Никифоровна сэттэ уон сэттэ сыллаахха мин бэйэм нэһилиэкпэр сэбиэтинэн үлэлиир ол кэмҥэ кини атаҕынан тобугунан ыан дьэ он сайын Чурапчыга балыаһаҕа сыпта онно уотунан ититэн эмтиир аппарааттар саҥа кэлбиттэр этэ. Кини балай эрэ уһуннук Чурапчыга балыаҕа сытан бу урут Арыылаах нэһилиэгэ Кытаанах нэһилиэнин иһигэр киирэр этэ. Туспа нэһилиэккэ арахса илик этэ. Инньэ гынан Кытаанахха туох буоларын балыыһаҕа олох хапсээбэттэр эбит, билбэт эбит. Оттон Анастасия Никифоровна тахсан баран Сүрдээҕин соһуйбут, истэн, кини тахсар кэмигэр Өрүсэ түөрт оҕо өлбүт кэмэ этэ. Республикаҕа комиссия тэриллибитэ Микелашвилис диэн медицинский наука кандидата председателлээх солбуйааччыта буоллаҕына Гасхаржевец Елизавета Яковлевна диэн эмиэ врач идэлээх онно миигин сэбиэти комиссияҕа киллэрбиттэрэ ол гынан баран мин комиссияҕа эбээһинэһим диэн сарсыарда тоҕус чаастан киэһэ уон чааска диэри ханна да даҕаны хамсаабакка сэбиэтим Конторатыгар хоһугар олоруохтаахпын уонна төлөпүөнү маныахтаахпын. Төлөпүөнүнэн эйигин эрэ кытта кэпсэтиэхпит, кими даҕаны кытта кэпсэппэппит диэннэр мин ол сайын биир да сайылыкка сылдьыбакка, биир даҕаны отчуттарга сылдьыбакка төлөпүөнү маныыр эбээһин истэммитим. Ити оҕолор өлбүттэрин кэннэ Дьокуускайтан комиссия бүтүннүүтэ кэлбитэ, кинилэри кытта Москваттан кэлбит икки профессордар кэлбиттэрэ. Онон тыыннаах оппут дьону барыларын э, Дьокуускайга э, киллэрэргина э, быһаарбыттара. Миэхэ Чурапчыттан аэропорт э, массыынатын алта он алта массыынаны сыһарбыттара. Ол массыынанан бары арыылаах мантан сүүбэттэн тахса Километр онно дьэ били дьоннору хомуйан аҕала бара барбыттара. Сотору буолаат даҕаны да массыына э, төннөн кэлбитэ. Сивсеве диэн дьахтар э, куоракка барымаары аккаастанар, онон Сэбиэт бэйэтэ кэллин диэбиттэр быраастар. Мин инньэ гынаммын арыылаахха тиийбитим. Тиийэммин сиипсэттэр дьиэлэригэр мустубуттар этэ барыта. Мин барыам аҕай иннэ куораты кытта кэпсэппитим. Онно сиипсэттэр икки кыыстара биирдэрэ бэҕэһээ киэһэ өлбүтүн, биирдэрэ билигин өлөр турукка сытарын эппиттэрэ. Онтон сиипсэттэр буоллаҕына уоллара бастакынан өлбүтэ. Ону таһаараннар уох тутаары сылдьар кэмнэрэ этэ. Ол иһин ийэлэрэ Марфа мин оҕобун оннун булларан баран барыам диэн аккаастанар эбит. Мин дьиэҕэ киирбиппэр врачтар бары тураллар эбит. Оттон Мааппам буллаҕына миэхэ этэ оо сэбиэтим Мотям кэллэ ыл бу дьоҥҥо эт миин кыргыттарбар иттинэр кыргыттарым бар балыгалара диэтэ. Мен хайдах да гыныахпын булбакка турдаахпын да биир быраас Оннук-оннук кыргыттарыгар илдьэбит диэбиттэрэ. Иньэ гынан диэн, дьэ, Мааппам тиэтэй да тиэтэй буолаахтаата, чэ, хайдах гыныахпытый, уолбутун аҕата уонна улахан кыыстара иирэ оннун булларыахтара диэн дьэ кыргыттарым утаттахтара арыылаахтарын уутун аҕыннахтара диэн дьэ иһиккэ арыылаах уутун куттан илдьэрайдааныгар түстүбүт Инньэ гынан кэллибит бэттэ Клемкигэ киин сиргэ вертолеттарбыт түһэн олороллор. Онтон кэлэн бараннар икки маамалар Айнетяптар маамайла Даша уонна Сипсэттэр маамалара Мааппа Анастасия Никифоровнаны көрөннөр дьэ утара бардылар Кинилэр оҕолорун барытын Анастасия Никифоровна төрөөбүт тетелэр буолаллар. Инньэ гынан да сразу Настаны көрөн дьэһэргэхсийэ түһэн биһиги бу туох буоллубутуй диэн ыйыталаһа балыыһаҕа хаалбыттара. Онтон мин конторабар киирэммин кэпсэтэ олордохпуна дьоммутун Бэрсөлүөккэ илдьэн олордооччунан оччотооҕу управляющай Иван Петрович Пономарев буолар телефоммуттан тэрийбэппит. Инньэ гынан дьэ айаныытаптар эдиийдэрэ уруккута эдэр даҕаны аатырбыт ыанньыксыт Татьяна Егоровна Винокурова куоракка барымаары ыалтан ыалга сылдьыбыт. Ону Миэхэ эппиттэригэр мунан Сочини Кипремну көрдөстүм, бу Татьяна Егоровна Вармара аккаастынар диэн, онон киирбит ыалын ыйдым. Ону баран Анастасияны Кипремна ааттаан киирдэххитинэ Белигороддьахайга Диагноски пыһарыллыа этэ диэн дьэ Татьяна Егоровна сөбүлэһэн кэллэ. Ол иккэрдигэр үөрэппит уолаттарым икки айанитоптар ыраах Баайаҕа үрэҕиттэн куоракка бараҕыт, онон кэлин диэн сурук ыыппыппар мотоциклынан тиийэн кэллилэр. Уонна эттилэр Мудрия Семеновна биһи тоҕо барыахтый, биһиги туохпутта ыалдьыбат диэннэр барымаары гыналлар. Дьэ ону эмиэ оттон тылбытыгар киллэрэммит дьэ хайаатыбыт дьоннорбутун олордон вертолет көтүтэ ордук. Онтон Ромна ол кэмгэн буллаҕына э, били хайылыктан э, сүөһүлэри барытын көһөрөн баран э, Суворовскай совхоз э, главнай зоотехнига Саха Республикатын үтүөлээх зооденка Андреев диэн киһи кэлэн миэхэ киирдэ уонна этте Матвеевна бэһэ киһэ хараҥаҕа дьиэҕэ киирэн уот уматан дьиэ кытыытыттан охтотун диэки бардаан маайы күөх төлөн күүһүрэн иһэрди онон дьиэ анныттан гаас тахсар быһыылаах диэтэ ону мин ситинтик барыти билибэрдээҕи дьахайга олордохпутун мээнэ саҥара сылдьаҕыт билигин ол биһи гаас тархан хайдах да гаастыахтый диэн Кыырса былаастаах кэпсэтэ олордохпутуна, арай аан аһылла түстэ даҕаны, Чурапчы милииссийэтин начальнига Слепцов уонна прокурор Кулаковскай киирэн кэллилэр. Киирэн кэллилэр даҕаны да, көрүдүөргэ ол оччотооҕу сэбиэттэр хонтуоралара кулуупка биир кыра хоско буолааччы, онон көрүдүөргэ сылдьар киһи обургу хаҥаны барытын истэр. Истибиттэр, инньэ гынан киһибин тутан илдьэ бардылар ордук онно ол Анастасия Никифоровна кэргэнэ Ньукулай Ньукулаевич мин тастыҥ убайым этэ ону хайта били үөрдээх дьиэҕэр соҕотоҕун хонуоххутуй киэһэ хойут баҕайы бүтэммэр эҥин онон биһиэхэ хоно сырыт диэтилэр онон кинилэр дьиэлэрэ балыыһа таһыгар кулууп утарытына баар этэ онно киэһэ таҕыстыбыт киэһэ тархан чэйдии олороммут мин Иван Петрович пономареv управляющайа киирдэ күнүс кэпсэппиппит киэһэ биһиги мотоциклынан быраммыт били зоотехник Андрея эбэппитин хайыахпыт боруобалыахпыт диэн вот инньэ диэбиппитин Анастасия Никифоровна чэйдэтэ олорон эттэ олох барыма диэтэ вот кини кэлэн баран били хайда хайда буолбуттарын күнүс кэпсэппит эбит ол икки маамалары кытта уонна оттон туохтары карточкалары медицинскэй карточкалары көрбүт уонна эппитэ бу олох тугу аһыылларын туох иһиккэ астарын астыылларын уонна ордубут астарын хайдах иһиккэ харайалларын иҥин олох хоруйбатахтар диэбитэ уонна Дьону эвакуациялаытын балыыһаҕа аҕалаат даҕаны ханнык эрэ кыра укол оҥоһуллуохтааҕын оҥорботохтор диэбитэ уонна миэхэ практические книги врача диэн кинигэни аҕалан ботулизм ол аата астан сүһүрүү диэн ыарыыны көрдөрбүтэ Онно ботулизм ол кинигэҕэ сэттэ көрүҥҥэ уһуруллубут этэ. Ол көрүҥҥэ еп диэн э, ботулизмҥа холобур киһи буорту буолбут кыра даһа аһаатаҕына ол буорту буолбут ас киирэн куттаххар э, э, уһун кэм устата э, сайдар эбит. Уонна э, э, сайдан тоҕо тэбэн хотуолатан эбэтэр сыптаран буолан тахсар эбит. Ол хотуота эбэтэр сыптараҥа сыстыганнаах буолуон сөп эбит. Онон Анастасия Никифоровна бу дьонтор, дьоннор астан сыыстарбыт буолуохтарын сөп диэбитэ. Нөҥүө күнүгэр буоллаҕына мин эмиэ үгэспинэн туохпар хонтуорабар олордохпуна оччотооҕу почтанан чаанньыга Анна Дмитриевна Захарова киирэ сылдьыбыта. Ону кэпсэппиппит. Ону кини эппитэ Анастасия Никифоровна почтаттан оччотооҕу телефон почтаҕа эрэ баар уонна сэбиэт хонтуоратыгар. Вот Чурапчыга Э, быраһ хайара быраһа кытта кэпсэтте э, ме э, көннөлөр ыарыыларыгар мәккөһөллөр быһылах уонда сүрдээҕин э, кыыһыран э, таҕыста диэбитэ Анастасия Никифоровна ол киһи охтон э, сүүрбэ икки хонук устата өйө уох катанах балыгатыгар сытан бу орто дойдуттан Чурапчы улууһун Прокопий Сокольников аатынан кииннэммит балыһа иһинэн үлэлиир Доруобуйа харыстабылын музейын тэрийбит Любовь Михайловна Григорьева «Помня прошлое творим будущее» диэн икки тыһыынча уон биэс сыллаахха хомуйан таһаартарбыт кинигэтигэр суруйарынан Анастасия Никифоровна акушерканан үлэлээбит кэмнэригэр биир да төрүүр дьахтар травмаламмакка саҥа төрөөбүт оҕо өлүүтэ суох барыта Аҕыс сүүс түөрт уон сэттэ оҕону Анастасия Никифоровна сылаас сымнаҕас илиитигэр түһэрбит. Дьэ ити курдук эмиэ да курус, ол гынан баран үөрүүтэ элбэҕи баһыйбыт үлэлээх Анастасия Никифоровна улахан дьиэ кэргэн ийэтэ, олоҕун аргыһынаан Николай Николаевич Дьячковскайдыын биэс оҕону төрөтөн, иитэн, үөрэтэн улаатыннарбыттара. Ыал улахан оҕото Христина Николаевна Попова Российскай Федерация үөрэҕириитин туйгуна, Кытаанах нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, Чурапчы улууһун сыанатын ветерана. Кытаанах нэһилиэгэр диэ кэлэр, үлэлии кэлэр. Онно кыра медпункт дьиэлээхтэр эбит, оччолорго балыһа диэн суох. Ол дьиэҕэ үлэлииллэр. Аны Тромолоно үлэлиир сирдэрэ Кытаанах, Арылаах уонна Улахан Күөл. Кини булан акушер быһыытынан үлэлиир. Туох да күннэри-түүннэри быызапка барар этэ. Биһи онно кыра, кыралар э, этип буоллаҕа дии. Онно боллаҕына дьэ бу кытаанахы кэлэн баран кини э, Дьоскоско Николай Николаевич диэн э, киһиэхэ кэргэн тахсар. Түөдөн биэс сыллаахха Уол тахсан баран онно кинилэр биэс оҕолоноллор. Мин саамай улаханнара улаханнарабын. Үс кыыһы уонна түөрт кыыһы уонна биир уолу төрөтөллөр. Э, кыргыттар бары эбэлэрбит ааттарынан мин Христина диэммин, София уонна Парасковия диэн. Хоҕотох уолбутун аҕатын аатын биэрбиттэрэ, оттон кыра кыыһы кыыһы буллаҕына биир үлэлии кэлбит врач Августа Израиловна диэн үлэлии кэлбит быраас маамабын төрөтөн баран «Мин ааппын биэр» диэн уол иһин кыра кыспыт Августа диэн ааттаах. Биһиги бары оттон үчүгэй баҕайытык олорбуппут Бу ийэбит ээ ийэтэ Христина эбээбит буолбаттан көһөн кэлэн маамабар дьэ олорон бу биһиэтинэ кыра эрдэхпититтэн барыбытын көрөн-истэн улаатыннаран туох да эбэбит эбээбитигэр оттон махталбыт улахан. Анастасия Никифоровна нэһилиэк общественнай олоҕун биир көхтөөх пропагандиһа, олохтоох нэһилиэнньэ ыраастык, чэбдиктик туттан олороругар үгүс сыратын, өйүн-санаатын биэрэн ис сүрэҕиттэн кыһаллан үлэлээбитин, кини сүбэтинэн аан бастаан нэһилиэкпитигэр сылаас, оһоҕунан оттуллар теплица биһиэхэ баара диэн ахтар этэ, кытаанахха библиотекарынан сүүрбэ биэс сыл устата үлэлээбит Анна Гаврильевна Пономарева. Анастасия Никифоровна, Николай Николаевич Дьячковскайдар оҕолоро, сиэттэрэ ыал дьон буолан, идэлэринэн таһаарыылаахтык үлэлээн, төрөппүттэрин, эбэлэрин, эһэлэрин туйахтарын хатаран, бастыҥ общественниктар, уус-уран самодеятельностька, спортка үрдүк көрдөрүүлээхтэр. Ыал иккис кыыһа Софья Николаевна Сорокоумова Российскай Федерация үөрэҕириитин туйгуна, Кытаанах нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, Чурапчы улууһун сыанатын ветерана, Кытаанах нэһилиэгин пенсионердарын, ветераннарын сэбиэтин председателэ. Биһиги ийэбит Анастасия Никифоровна түбүктээх үлэтиттэн, эппиэтинэстээх үлэтиттэн бу нэһилиэк активнай олоҕор сүрдээҕин кыттыбыта. Кини партияҕа киирбитэ уонна дьахтар кэмитиэтинэн бу дьахтар кэмитиэтигэр үлэлии сылдьан кини дьахталлары сүүрүүгэ, күрэхтэһиигэ тэрийэн, киллэрэн үрдээх элбэх мероприятиелары ыытар этэ. Уонна оттон ийэбит сүрдээх талааннаах, кини буллаҕына выставкалыыр этэ, иистэнэр этэ уонна өрөр этэ. Ону кини күрүсүөгүнэн өрөн покрываланы раз туохтар маан сабынан өрөн Үрдээх элбэх дьиҥинэн баайыылара баар этилэр, ол гынамар ону биһиги дьэ ол кыргыттар түөрт кыыс буоламмыт дьэ оонньооммут араас тото-то онно-манна сүтэрдэхпит буолуо, аҕыйахтара, аҕыйах туохтара бааллар. Онон биһиги бу ийэбит сүүс сааһынан быыстапка эмиэ оттон оҥоруохпут дии саныыбыт. Ийэбит буоллаҕына бэйэтэ Бу төһөм ээ, элбэх паайа оҕолоох, биэс оҕону иитэн, төрөтөн баран кини бу нэһилиэк олоҕор актыыбынайдык кыттарын э, биһиги мин бэйэм даҕаны лично сөҕөбүн. Онно биһиги ийэбит э, хайдах үлэлиирин кыдьы биһиги оччолорго улаханнык э, толкуйдаабат этибит. Ийэбит бу үрдээх э, туох э, эмчит үлэтигэр үлэлиирин Бэйэби пылаана ол оскуола үөрэнэ сылдьаммыт улаханнык киниэхэ кыһаллыбат этибит. Кини булан наар үлэтиттэн оппот этэ. Ол гынан баран бу эппиэттээх үлэтиттэн кини дьэ бу нэһилиэнньэҕэ бэйэтин олорор нэһилиэнньэтигэр сүрдээх элбэх өрүттээх үлэни ыыппыта диибин мин. Онон биһи ийэбит сүрдээх дьоҥҥо да сыһыана уонна бу үлэһиттэригэр сыһыана, ону кытта табаарыстарыгар, аны наһаа элбэх табаарыстардаах, доҕоттордоох кини буоллаҕына үлэлиир кэмигэр сүрдээх элбэх манна туох кыргыттар кэлбиттэрэ сершердэр кэлэннэр манна биһиэхэҕэ олорбуттара, олоро сылдьыбыттара. Ону сүрдээҕин кини дьэ ол кыргыттарга үрдөөч өйдү сыһыаннаһан, үлэлэтэн-хамсатан, дьону биһиги эдьиийдэрбит диир этибит. Уонна оттон ийэбит кырдьык даҕаны биһи кэнники санаатахпытына ийэбит бу төһө эмэ биэс оҕолоох буолама оҕолорун барыларын көрөн дьэ бу биһитини үчүгэйгэ кэрэҕэ ыйппитэ дии саныыбын нэһилиэк сэбиэтин депутатынан хаста да талыллыбыта Дьахтар кэмитиэтин председателинэн үлэлээбитэ. Дьахталларга араас мероприятиелары тэрийэрэ, дьахталлар спартакиадаларын, араас хайысхалаах сынньалаҥнары тэритэлээбитэ. Суут сэтээтэлинэн талыллан үлэлээбитэ. Ийэлэргэ, дьахталларга оҕуруот аһын үүннэриигэ элбэх сүбэлэри, агитаци сүбэлэри биэрэрэ уонна агитациялыыра. Кини үлэтин сыаналаан Саха Республикатын доруобуйатын харыстабылын туйгунун аата иҥэриллибитэ. Кытаанах нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, ийэбит Анастасия Никифоровна үлэ тыыл бэтэрээнэ этэ. Биһиги ийэбитин батаммыт бу биэс оҕо бары ханнык баҕарар үлэлиир тэрилтэбитигэр, нэһилиэкпитигэр эмиэ активнай позициялаахпыт. Бары онно-манна араас спорка даҕаны, кэнсиэргэ даҕаны, общественнай үлэлэргэ барытыгар активнайдык кыттабыт. Оннооҕор оттон сиэннэрбит кытта эмиэ кытталлар. Арааны кэнсиэрдэргэ, араас куонкурустарга кыттабыт. Онон биһиги ийэбит үчүгэй активнай туга биһиэхэҕэ бэриллибитэ. Биһи ийэбитин Көрөммүт кини хайдах үлэлиирин, олохпутугар, олохпут устатыгар тухары кини биһиэхэҕэ ыйбыт суола, кини эппит этиитэ барыта бэйэбитигэр кэлэн биһиги эмиэ олохпут үрдээс-үөдү оттон билигин этэҥҥэ баран иһэбит дии саныыбын соҕотох мааны уол ийэтин удьуордаан быраас идэтин ылбыт саха республикатын доруобуйатын харыстабылын туйгуна николай николаевич дьячковскай биһиги маамабыт нялунова анастасия никифоровна быйыл сүүс сааһын туолар юбилейыгар бары аймахтар оҕолор хос сиэннэр сиэннэр мустан ыһыах саҕана бэлиэтээри сылдьабыт Кыра эрдэхпиттэн мин өйдүүрбүнэн түүннэри-күнүстэри наар вызовка сылдьара, утуйа сыттахпытына түүн аан тоҥсуйар тыас билигин да кулгаахпар баар курдук. Наар сыарҕалаах атынан барааҥка холуоһа кэтэн айанныыр этэ. Ол сылдьан биирдэ Тандаҕа вызовка баран баран бөрөлөр кыайан ыыппатылар диэн төннөн кэлбитэ. Ыарахан ыаһыр ыһах баар буоллаҕына үксүн балыыһаҕа хоноро. Мин оонньуур Аҕыйах кэмигэр пустой инсулин бытыыккаларын саллаат оҥостон улааппыт киһибин. Балыыһа сытын сөбүлүүр этим. Первый кылааска үөрэнэ сылдьан чыычааҕы эпэрээссийэлээммин Баһылай Иванович Баһылай Ивановичтан усталбыттан мөҥүллэн турабын. Онон кыра эрдэхпиттэн быраас буоларым биллибитэ. Онус кылаас кэнниттэн үөрэххэ киирии, специальнай сылыы миэхэ эрдэттэн биллэр буолан, улаханнык буккуллубатаҕым. Арай биир түбэлтэни кэпсиим, тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ сыллаахха мускулааһы бүтэрэн бараммыт артиллерист протягонов Горей Дмитриевич уолунаан Гааньалыын куоракка үөрэх туттарса киирдибит. Оҕонньор обкомҥа киирэн оччолорго экзамена суох силовой диэҥҥэ уолун Геолог специальноһыгар миигин Самарканд куоракка торговай институкка суруттаран кэбистэ, аҕам туйаҕын хатарыа диэтэ. Миигин дьиэҕэр тахсан тэринэн Самаркаҥҥа бар диэм буолла, мин тахсан окко күрээн хааллым. Онтон армияҕа бардым, ол кэнниттэн медпакка киирэммин быраас буоллум. Онон мин быраас буоларбар маамам оруола аптарытыата оонньоотоҕо Ыал кыра кыыһа, үлэ ветерана Августа Николаевна Филиппова Атырдьах ыйын үс күнүгэр бэһис саамай кыра оҕонон Анастасия Никифоровна Милонова Николай Николаевич Дьячковскай дьиэ кэргэттэригэр төрөөбүтүм. Миигин оччолорго Катаанах балыыһатыгар Московскай уобаластан кэлэн үлэлии сылдьар эдэр фельдшер нуучча кыһа төрөппүт эбит. Кини эмиэ мин курдук атырдьах ыйын үс күнүгэр төрөөбүт эбит. Ол иһин маамабар кыыскар мин ааппын биэр, кэлин улааттаҕына бииргэ төрөөбүт күммүтүн ылыахпыт диэбитэ үһү. Уонна ол күн хаартыскатын кэннигэр эҕэрдэ суруйан бэлэхтээбитэ билигин да баар. Ол гынан баран сыл курдук үлэлээн баран Килиимэттээн ыалдьан дойдутугар төттөрү барбыт эбит. Эдьиийдэрим бары миигиттэн уон тоҕус сэттэ ыһылаҕа буоланнар аҕыс кылаастаах оскуоланы бүтэрэн Чурапчыга үөрэнэ барбыттара. Биһиги убайбынаан хаһан каникул буолан эдьиийдэрбит кэлэллэрин кэтэһэрбит. Маамабыт үлэтиттэн оппот этэ, дьиэбитигэр аҕыйахта көрөрбүт, биһиги Кристина диэн аанньал курдук амарах эбэлээх этибит. Кини соҕотох уола сэриигэ ыҥырыллан барбытын кэннэ, Таатта Уолбатыттан сүөһүлэрин сиэтэн кэлэн, кытаанахха кыыһыгар олохсуйбута. Эбэбит биһигини барыбытын көрөн, бүөбэйдээн, аһатан-сиэтэн улаатыннартаабыта. Биһиги маамалаах паапабыт иккиэн партиялаах этилэр. Паапабыт партия ханна ыытарынан Чурапчы хаста нэһилиэктэригэр, Чурапчыга бэйэтигэр хас да сыл дьиэтиттэн ууну сылдьан үлэлээбитэ. Биһиги паапабыт олус холку, сомнаҕас майгыннааҕа, сайаҕас буолан элбэх ытастаах, доҕордоох буолааччы. Киһини күүллэрэр көрүдьүөс күүҥҥүлээх элбэх кэпсээннээҕэ. Бары муһуннарбыт эрэ, кини кэпсээннээн истэн дэлби күлсэрбит. Биһиги төрөппүттэрбит сүрдээх эйэлээх этилэр, биирдэ да кимир-хаҕар кэпсэтэллэрин истибэт этибит. Маамабыт сүрдээх ирдэбиллээх этэ, кини эппитин биирдэ да төттөрү эппэт этибит. Элбэх хоноһолоох, ыалдьыттаах буоларбыт, паапабытыгар хоно сытан кэпсэтэ кэлэллэрэ Маамаптара ыраахтан хоно сытан эмтэнэ кэлэллэрэ. Оччолорго быраас суох буолан үлэтэ наһаа түбүктээҕэ. Бырааһынньыктыы олордохпутуна ыҥыраллара, утуйа сыттахпытына тоҥсуйаллара, киинэҕэ олордоҕуна ыҥыртараллара. Уоппускатын да кэмигэр сүгүн олорбот буолара. Уол да иһин буоллаҕа буолуо, мин тохсус кылааска үөрэнэ сырыттахпына бастакытын инсуллаабыта. Аҕыйах хонук эмтэнэн балыыһаттан тахсыбыта, онтон тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон сэттэ сыллаахха буолбут көмүнэ трагедията биһигини эмиэ таарыйан ааспыта. Эчи, балыыһаттан Балыыһаттан олорорбут чугаһа да бэрт этэ, барытын көрө-истэ олорорбут. Мин ол сайын куоракка үөрэх туттарса барбытым. Үөрэххэ киирэн кэлээри сырыттахпына, мааман ыарыйда, кэлэ оҕус диэн илдьит кэлбитэ. Ити трагедия буолбатаҕа буоллар, үйэтэ баҕар уһуо эбитэ дуу, суоҕа эбитэ дуу дии саныыбын билигин Анастасия Никифоровна баара буоллар быйыл Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сылын көрсө тус олоҕор улахан үөрүүлээх түгэни билиэ эбитэ буолуо бу туһунан истиэҕиҥ Уолбалар биһиги убайбытын, ийэбит быраатын Бүөтүрү көдьөннөр булбуттар. Ханна көмүллэ сытарын Кировоградскай уобаласка Ковченко, Шевченко диэн дэриэбинэҕэ көмүллэ сытар эбит. Инньэ гынан биһиги үөрүүбүт быйыл үрдээх улахан. Бу уобаларга олох махталбытын эрэ тиэрдэбит булбуттарыгар көрдөөбүттэригэр. Анастасия Никифоровна сүрдээх сэргэх Самодеятельноска куруук кыттыһар, бэйэтэ үчүгэйдик ыллыыр этэ. Кини Тааттатын төрөөбүт ийэтэ уонна балтын көһөрөн аҕалан манна бэйэтин кытта эрдэ олорбута. Онон ийэтэ куруутун киниэхэ олорбута. Оттон балта үөрэнэн медицинскэй үлэһит буолан, туспа ыал буолан Дьокуускай куоракка олорбута. Анастасия Никифоровна сүрдээҕин сөбүлээн ыллыыр этэ. Ордук хаһан даҕаны салгыбаттык бэйэтин төрөөбүт дойдутун Тааттатын туһунан Таатта үрэх үрдүгэр диэн ырыаны хаһан даҕаны ким даҕаны салгыбат гына сценаттан ыллыыр буолар этэ. Билигин ол ырыаны ити ырыаһыт күннэй мэлдьи телевизорга уонна радиоҕа толорор. Анастасия Никифоровнаттан Ресепсэр доруобуйатын хостабылын туйгуна, үйэтин тухары ханна даҕаны хапсаабакка кэлиэҕиттэн бу дойдуттан барыар диэри кытаанах балыыһатыгар үлэлээбитэ. Онно биһиги кытаанахпыт балыыһата кини кэлэригэр кыра пессерскэй акушерскай пуун буолбута. Онтон кини сэбиэдиссэйдиир кэмигэр нэһилиэк хонгуостары көмөлөөн тутаннар улахан балыыһа дьиэтин тутан биэрбиттэрэ. Онон биһиги балыыһабыт уон биэс кубикалаах балыыһа этэ. Ити кэнники ол дьиэ эргэрэн көтүллүбүтэ. Билигин саҥа балыыһалаахпыт. Анастасия Никифоровна олорбут олоҕунан, үлэлээбит үлэтинэн, кэргэн быһыытынан, аймах табаарыс дьыала быһыытынан ийэ тухары дьон ортотугар только махталлаах кэриэстэбиллээх киһинэн буолар. Кини аата хаһан даҕаны биһи нэһилиэкпититтэн сүтүө суоҕа. Анастасия Никифоровна биһиги нэһилиэкпитигэр балыаһаҕа сэбиэдиссэйинэн, акушерканан барыта отут биэс сыл устата үрдүк таһарыылаахтык үлэлээбит. Кинини кэриэстээн, махтанан, саҥа, икки тыһыынча икки сыллаахха туттарбыт балыыһабытыгар Чурапчы улууһун мунньаҕын сэттис сиэссийэтин түөрт уон төрдүс нүөмэрдээх быһаарыытынан Анастасия Никифоровна аата иҥэриллибитэ. Биһиги кытаанахтар дьолбутугар ананан төрөөбүт, таҥара кэриэтэ саныыр киһибит, үрүҥ халааттаах аанньалбыт, ысысырыс доруобуйатын харыстабылын туйгуна Анастасия Никифоровна Нилунова сүүс сааһын томточчу туолбут өрөгөйдөөх сылыгар Үүнэр көлүөнэ ыччаппыт нэһилиэгин историятын билэн, киэн туттан, кэпсээн оҥосто сылдьаргар анаан кини олорон ааспыт олоҕун быыһын сэгэтэн ыллыбыт.